Asɛm koro yi ara mu, mhm. wɔ saa mpɔtam hɔ ara nso, hmm, awerɛhoo bɛrima bi mhm. ɔno nso sese yɛ yɛ a yɛrekasa yi ɔda wusu. Oh, adai na ɔbaa baako awu ti bɛrima baako so bɛwu. akoa wei deɛ maame nkɔkyɛ kekora sese yɛ aso ɔda so te ase a na yɛ awura oh, adai ah, ɔse ne yere twe mpena wɔ n'akyi ah, osusu sɛ amanfoɔ fa ne yere Enti sɛbesɛbe ɔba a me ara me ne wo teɛ na mayɛ wo ho adeɛ na wobɛma wo ho kwan ama barima foforɔ afa wo deɛ, ɛnneɛ ebi nsi Megyaa wo. da. ɛneɛ mɛgyaa wo Wanyaa no Wamfa antoa so o. saa. Daabi, Ei. wanyaa no. Nti- Na yei wakɔtwe sekan. ɔde kɔyɛ dɛn Ɔde kɔwɔ no.
Ah! Asaagora asaagora mpaniampaa ne nuaneampaa ne nnamuaa. Twa! Ei, ɔde awɔ ne ho anaa ɔde awɔ ɔbaa no Wawɔ gɛɛ no.
awurade Hmm.
sese yɛ yɛ a yɛka sɛ wohu sɛ wawɔ gɛɛ ne saa no ɛna ɔse kai madi awu nti ɛne ɛte saa deɛ a me nso mentena ase ah. saa ntɔkwa wei yɛbɛko afiri asase so akɔ asamaado ɛna ɔno nso de sika no twɔ ah! ɔno nso de awɔ ne ho ɛnyɛ afidie so anka mɛka sɛ akoa gyi me hmm. na wode ha yɛ afidie so nti okay. wɔde wɔ ɔno nso ho saa no na hmm. wahu sɛ wanhwɛ yi a sika no ɛntumi nku no sɛdeɛ ɔbaa ne da hɔ ne deɛ mhm. gɛɛ no awu nti wɔpɛ ne ntɛm mhm. na kyɛ sɛ neɛ wakɔhyia gɛɛ ne wɔasam ado ntɛm ɛne ɔsan akɔfa aduro mhm. ɛne wanomwaka enti sɛsɛ yɛ abaayewa rebɛka apia yɛ a wɔno ɛwɔ dwenase dwenase no ɛyɛ borɔno baako ɛwɔ abɔdɔm ɛwɔ bɛkwae municipality mu bɛkwae abɔdɔm asɛm na meka yi gɛɛ no deɛ ɔresponde to treatment oh!

Ná me ne no akɔbɔ nkɔmmɔ afi Asante bɛkwae, abɔdɔm ne ne mpɔtam nkanka no dwene ase, na yɛakɔ akɔbisa no sɛ, anyanyam biara saa Rebecca Apia, 38 years, yi a ne kunu wɔɔ no sekan na ɔno nso de sekan no bi wɔɔ ne ho san nom aduro guu soɔ no, abaayaa no ho te sɛn, ɛnna aberanteɛ no nso ho te sɛn. Ná anyanyam biara sɛdeɛ wɔka sɛ wɔsusu sɛ Sɛbesɛbe abaayaa no fa n'akyi no, ɛ, wɔkɔ kɔkyee no, enti na ɛmaa no yɛɛ saa. Na so ɔbaa fa w'akyi a, adɛn na wunnyaa no, na mmom sɛbesɛbe sekan na ade rekɔ akɔwɔ no? Ɛda wia yi, makora poku, wada ama wia yi, memoa ha eburu. Kura bia na na yɛ ɔsan nti, mede nso eburu, na me ho yɛ deɛ. Tiafo, Nyankopɔn ne adaworoma, me nua, me ho ɔden, na wo nso ɛ? Oh, wɔbɔ adeɛ adaro ma metwa deɛ mu ɔden paa. Good. Yɛda Nyankopɔn ase. Ɛyi. Otɛkifoɔ nso mo ho yɛ. Nyankopɔn adom.
Nyankopɔn adom. Ɛyi owura yi a ɔno na ne yere ne Rebecca Apia 38 years wɔ adwene ase yi. Sɛbesɛbe deɛ paa na ɛbɛha kwabenane na wɔbɛtwe se kane awɔ ne yere awɔ ne ho na sɛbe wɔsan nom aduro gu so. Adɛn nana wo na wadi asɛm no akyi. Wanya aboterɛ nya aboterɛ nso ma ho no awia yi. Kyerɛkyerɛ yɛn mu na yɛnhunu sɛdeɛ asɛm no teɛ ankasa. Me nua Korɔbea Nana Yaw Asante meda wo ase ma memfa nkyea mma Otek abusuafoɔ nyinaa ne atiefoɔ nyinaa awia yi. Nana, hmm, mpanimfoɔ sɛ yɛdu amanfo nso a ne yɛakaa yɛ anom. Menim sɛ wobɛkae adwina ase korɔ no ara mmerɛ bi a Mmaayewa mmienu bi koo ntɔkwa. Yɛduru amanfo so a ne akaa yɛanom. Nokorɛ.
A baako de sika wɔ baako. Mhm. Ɛma wɔto ananam wɔ nseɛ do. Mhm. Menim sɛ asɛm korɔ no me ara koraa nipa me ara koraa yi ara na mekɔfa baeɛ. Nokorɛ. Nokorɛ. Nokorɛ. Ae. Ebi na nka nnura nka ɛresie no. Me nua ababaawa Rebecca Appiah a ɔne ne kunu no atena mfeɛ aduonu. Wɔwɔ mmamu mmaako mmaako mmiɛnsa. Na sɛdeɛ na wobisa sɛ ɛdeɛn paa na ɛbɛka kwabenanne a sɛbi ne yere a ɔne ne da sɔre ɔbɛtwe sekan sɛ ɔde rewɔ n'aku no. Me nua asɛm no nkyerɛmu nyinaa nie. Bɛɛma no, bɛɛ sɛ mfe aduonu a wɔtenaeɛ no, Oburoni bɛka sɛ, Suspicion, ɔwɔ suspicious. Ɔsuspɛte ɔbaa no sɛ ɔbaa no pie biara a obi kɔre. Ɔbaa no bɛpie biara a wamma fie ntɛm biara no, obi awe no. Enti saa adeɛ no ahyɛ bɛɛma no tiri mu ara bɛsi nnɛ. na me nua ɔbaa no nso yɛ ɔbaa a ɔbɔ ne ho mmɔden ɔnya akwadworɔ ɛsiane sɛ nkwadaa wɔ fie nti ɛwɔ sɛ ɔbɔ mmɔden na da bia no nkwadaa no nsa kɔyɛ dɛn ɔma no nti adwuna se hɔ no ɛyɛ abɔdɔm dwuna se kuro no mu no ɔno aduane ɛsiane sɛ hɔnom yɛ galamsey town a nnipa yɛ dɛn ɛwɔ hɔ mhm. galamseyfoɔ wɔ hɔ Enti ɔnoa aduane tɔn, na wotie kuro no mu nso a n'aduane nso ɛnsɔ fam. Ɔde bɛsii hɔnom ara na asa na ɔsan akɔfa foforɔ aba. Na barima koro yi ara nso na ɛboa no wɔ berɛ a sɛ ɔtete aduane no wɔ berɛ mpo a barima no kɔgye boa no wɔ aduane teteɛ no mu. na wonim sɛ kɔbea ɛɛm bɛkwae ɛda a yɛde di dwa ɛyɛ ukuada mhm. enti ukuada biara ɔbaa no ba bɛkwae na wabɛdi dwa sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛtumi de ayɛ aduane ma amanfo ayɛ dɛn atɔ adie mm. enti sɛ ne nneɛma sa na ɔba bɛkwae a kɔbea waa deɛ fo ani kankan kɔkɔtoro kwan sɛnea ɛsi teɛ na asan ayɛ Wukuada, ɛyɛ market day. Woahwɛ a kaa ho ɛbɛsi ɛbɛsi sɛn na ɛbɛsi asi? Mhm. Kaa ho bɛyɛ den paa. Ɛda koraa nyɛ Wukuada nyɛ ɛnyɛ market day no koraa no. Sɛ wopɛ kaa afiri kɔkɔtoro aba bɛkwae ɛden. Kaa ho ɔden. Enti sɛ ɔbaa no bɛdi dwa na wɔkyɛ kakraa bi na wɔkɔdu fie sɛ kim mm yɛawe no. Ao. Wakɔdi ne ho. Atiefoɔ mfa nkyɛ me. Wakɔ ama obi akɔfa no sɛbe. Obi afa no. Mm.
Enti ayɛ ntɔkwa yaayaayaayaayaayaa ma mpanimfoɔ atena so atena so atena so. Agya ɔbaa a ɔdɔ ne kunu ɔbɛyɛ ndɛ yi na wagye atom. na wamene, na wagye atom, na wamene. Enti saa asɛm wei wɔ hɔnom ara korabea. Ɛno na nnura ɔbaa no wano aduane awie, wɔde abɛsi kurom, ɔretete ma amanfoɔ bɛtɔ. Wabrɛ barima no aba abɛboa no. Mhm. Na obi ehu deɛ esiiɛ a misunderstanding baa wɔn mmienu ntam. Bɛrima no twe sekan a ɔbaa no mfe twɔ ne nsoro nyinaa na ayi agu fam yi. Oh! Bra. Watu ɔbaa no nsono agu fam. Na wonim, ɔsan maa sekan no so biom sɛ nka ɔsan de atia nso na sɛ nka wawie no koraa. Ɛna ɔbaa no nyaa akukuduro. na ɔyere bɛrima no, yere ne nsa no ase kan ne kura mu no, na ɔteatea mu. Ɔbere a nsono no repie ba no, nya akukuduro yere no sɛ ɔma no mfa second one no ntia so. Yere no pampee na ɔteatea mu amanfoɔ baeɛ na ɔbɛgye sika no firi bɛrima no nsam. Ɛne na ɔmo bɔ akyire hwiriri ne bɛkɔ hospital. Kɔbea Maame mmɔ bɛ kɔɔ hospital emergency room hɔ na ɔho. Maame mmɔ ɔmo aba so paa. Okay. Ɛnna doctor foɔ ɔmo gyinaa
ɔbaa ne so no, Rebecca so no, maame mmɔ ɔmo aba so, ɔmo ayɛ adeɛ. Ɛnne yi a ɔbaa no ɛda so te aseɛ no, abasobɔ nam de ma ɔmo. So ɔmo ayɛ adwuma a ɛ ɛ ɛso paa a ehia sɛ yɛbɔ ɔmo aba so. Mm. Na korabea Merefiri hɔ no, na mereka sɛ, na nka barima deɛ wanya akokoduo ayɛ sei no, nka agyina hɔ yi. Sɛ ɔwɔ akokoduo, sɛ ɔwɔ barima. Wɔwie yi a, ɔno nso maa sekan so, ɔno nso ne mfe twɔ. A. Ɔku ne ho. Na anim deɛ gyame bɛyɛ. Wɔde sekan no wɔɔ no a, ɔno nso ne nsono a ɛrepie no nyinaa no, wanwu o.

ɛna ɔnom karat no nso karat no nso kɔtwaa karat wɔ ne yam sɛ ne yam no nadeɛ na ɛwɔ hɔ o sɛ deɛ yɛ o ɛno nso anku no. Ei!
Wawɔ ne ho sekan asan anom adubɔne setee de na ɔte hɔ.
Wanwu.
Okay.
Ɛne sɛ ɔtwa hweeɛ mbɔ hwii no ɔm sɛ ɔm de no bɛkaa ne yere ho wɔ hospital hɔ. Mm. Kɔɔ bia mekɔɛ na ɔmatwe Nnuro no a wɔanom no, karat no a sɛ nnadeɛ na ɛwɔ ne yam o, sɛ nso ɛɛ mpentewa na ɛwɔ ne yam, sɛ deɛ na ɛwɔ ne yam a karat antumi anku no, na wɔatwe bɛyɛ mmiɛnsa. Ao. Te saa mmerɛ no kasa deɛ, bɛrima no, mekɔɔ no n'ani koraa wɔntee. Ao.
N'ani koraa wɔntee. Na mmom ɔbaa no deɛ na ne ho yɛ a ɔtumi ne yɛ dɛn ɛne me kasaeɛ. Na korɔ bia menim sɛ atiefoɔ bɛpɛ asɛm pɔtee paa a ɔbaa no yɛ dɛn. ɛkaeɛ, nkɔmmɔ a ɔnem diiɛ. Nti sɛ voice no ayɛ ready a, nka mɛpɛ sɛ wobɛbɔ na atiefoɔ ate nea ɛrekɔ so wɔ ɔne ne kunu no ntam over the past twenty good years ni, deɛ akɔ so wɔ wɔn ntam. Wobɛbɔ ma atiefoɔ atie bi. Ok, ansa Sɛ na question biara ni hɔ deɛ ansa a, na mɛbɔ ne no, Nana, nya aboterɛ kakra na yɛnyɛ eh, analysis of saa asɛm wei, but gyina so. Atiefoɔ ne adɔfoɔ a motie me yi, eh, mommra Facebook anaa YouTube no so. Na ɛnɛ wia yi nkɔmmɔ a yɛrebɔ yi, mo adaama momfa mo ani kuro tuawisi mmra mesɛm bi. Bɛrima a sɛbesɛbe ɔne ɔbaa tena mfinhyia aduonu ne akyiri, wɔne ɔbaa kura mmamu mmiɛnsa, na setee de ɛda so hyɛ ne tiri mu sɛ sɛ ne yere pia abɔnten a, amanfoɔ kɔfa no, woannyaa no, na mmom wakɔ akɔwo ɔbaa ne sekan, ɔno nso awɔ ne ho bie na wasan akɔnom aduro san de apee so no, owura no ne mfonyini nie. Woba Facebook no so anaa YouTube no so a, ɛberɛ a owura no da ayaresabea hɔ na dɔkotafoɔ gyinaa ne so no, ne saa bea wei. Ok, mfonyin da so yi, Nana Poku, ma mimmisa wo sɛ, baabi a barima no dii saa awudisɛm wɔ no, ɛyɛ abɔnten anaasɛ ɛdan mu na onyaa akokoɔduro yɛɛ ɔbaa no saa adeɛ no?
Tɔpia, akasakasa no sii wɔ abɔnten. Enti akasakasa no mu ara na ɛde wɔn kɔpuee fie. Mm.
Enti fie. Sɛ medi kan kaa sɛ ɔbaa no ɔtɔn nneɛma. Mhm. Wɔnoa aduane tɔn. Ba aduane korɔ no a ɔnoa no deɛ korɔ bia mentumi nka sɛ wɔnoa mpɛsie, sɛ wɔnoa ɛɛ eh, jollof, sɛ wɔnoa nwamo, sɛ wɔnoa waakye. Bayera mpɛsie anaa menka mpɛsie, bɔɔdeɛ mpɛsie ɛno deɛ mentumi nka. Okay. Emu wɔnoa aduane tɔn. Enti ɛtɔ da bi na ɔbrɛ a, barima no yɛ dɛn? Ɛkɔboa no. Ɔn sɛ ɔde kaka sɛ, kɔkɔtoro ɛgyina ase mpɔtam hɔ nom no. Galamsey town paa. Ɛnɛ, kɔ bia me se, ɛnɛ yi, sɛ ɔkɔ na akɔhu nipa dɔm a ɛwɔ hɔ nom a, ɛnyɛ asɛm ketewa. Enti wɔn bɛgyina duane ho a, Sɛ obi ammɛboa wo a, woanhwɛ koraa a, wɔbɛbu wo. Nananei, wada a meburu, wotiatiee mu no, deɛ amanfoɔ rekeka, wɔnom se, Adɛn, barima yi, wakɔ akɔto so sɛ sɛ be obi refa ne yere pɛn, wakɔhunu bi, ɔwɔ adanseɛ titire nti a daa wɔne ɔbaa no ko sɛ wɔfa n'akyi a, wei deɛ, wakɔ akɔwɔ ne sekan yi anaa? Kurɔbea meda ase. Saa asɛm a wobusa me yi, saa asɛm korɔ no ara na mebusa ɔbaa no. Bisa ɔbaa no sɛ, maame yi, mpanimfoɔ sɛ ansa na mankansu bɛsi ntraseɛ no, na wɔde asase aka kyerɛ no. Nokorɛ. Enti wonyɛ sure sɛ bɛrima no ahunu biribi wɔ wo ho, enti na ebi a ɔreyɛ sei. Ɔbaa no se, Da, me wura, mentumi nyɛ saa adeɛ no wɔ barima a me ne no awo ma mu mmiɛnsa. Mentumi nyɛ saa adeɛ no da. Mentumi nyɛ saa adeɛ no da. Na ɔno me kura na ɛyɛ me nwanwa mpo sɛ bɛrima a me ne watena mfeɛ aduonu na da biara no saa adeɛ wei ɛwɔ wo tirim. bɛkɔ adwadie, ɛnyɛ ketewa. Wowie koraa no a, wukura da no, nnipa a ɛfiri kɔkɔtoro, kwaneyaw, ne mpatamu hɔ bɛdi dwa no bebrebee. Enti woanka ntimu a, kaa koraa no woanhwɛ a wonya bi mma. Enti ɛyɛ me nwanwa sɛ da biara no bɛrima no sei na ɔka sei na ɔpɛ sɛ ɔde yɛ me mentumi nyɛ saa adeɛ no ɔbaa no asɛm na meka yi o okay okay okay enti sɛ ɔntumi nyɛ saa adeɛ no asɛm no akɔ abusua anim yɛka na yɛayɛ o oh, nkwadaa no nti montena nkwadaa no nti montena ɔbaa no ne yɛ ma nhye no sɛ ebi ebeduru dabi ama bɛrima no adi ne saa bɔne wei wɔansusu Me nua wohwɛ asɛm a wo aka yi na akae m'asɛm bi wɔ Anwona, Ɔboase Anwona. Bɛrima no tumi fa sekan ɔsɛ mɛtwi mɛku na akɔpia abusuafoɔ anim. O nkwaraa no nti gyae ne aka no agya no atena ho na bɛrima no atwe sekan na wakɔbɔ abusua o nkwaraa no nti na ɔte ho. Na dako bɛrima no twe sekan no. ɔyɛ ɔbaa no te sɛ deɛ yɛ ɔn paano no a rɔbia paano no a yɛtwitwa no a yɛ anɛhyɛ rɔba mu a wotɔ bi kɔ fie no wotɔ bi kɔ fie no saa na ɔyɛ ɔbaa no nti kurɔbea nkwaraa no nti nkwaraa no nti nkwaraa no nti da bi a yɛ a yɛka nkwaraa no nti no ɛno no. Ɛ bɛrima no, wotietiee n'ase kakra no, ɔnom anka sɛ ɛɛ nnɛɛmafoɔ nneɛma yi nhwii ɛne nnubɔne nkaeɛ no, ɔyɛ bi na ebi a wakɔyɛ na ɛbɔ faa ne tirim maa wɔnyaa saa nkwasea kokoɔduro no, ɛde bɛ bɛyɛɛ saa adeɛ no. Korɔbeɛ, ɛno mmom deɛ, sɛ meka sɛ obi bue n'ano ɛka biribi saa deɛ a na mabrɛ nyame na even mpo bɛrima no ankasa na nka mepɛ sɛ nka menya no na nka me ne kasa nso korabea bɛrima no wante n'ani sɛdeɛ ɔda hɔ yi deɛ ɛfiri sɛ ɔmde no bɛtoɔ koraa wɔntee n'ani mpo na wɔhu sɛ n'abusuafoɔ ɛni anaasɛ baabi ɔda no koraa yɛ hospital anaa ɔda mɔkyere Wonya tee n'ani. Ah, sɛnea ɔda hɔ yi deɛ ehu paa o. Sɛnea wɔsi atwa sɛnea wɔsi atwa karat wɔ ne yam no. Ah, ehu ehu ehu sɛnea ɔda hɔ. Sɛ gyina so ma me. Mepa mo kyɛw ababaa a ɔno na ne kunu ayɛ ne saa adeɛ wie Rebecca no awuraa ne nso nie. Eh, fa deɛ wate n'ani, fa deɛ wate n'ani, na no ate n'ani, fa deɛ wate n'ani. Aha. Awuraa no nie. Ɛɛ, ɔbaa adeɛ akyea me. Di nkan kyerɛkyerɛ sɛdeɛ barima no te ansa na masan de ɔbaa no aba. Fa barima no to so ansa. Barima no a wɔwɔɔ ne yere sekan no, na ɔno nso awɔ ne ho asan anom aduro no, kyerɛkyerɛ sɛdeɛ ɔte ansa. On the hospitary bed. Akora, ɛɛ, atiefoɔ wɔn mo a motie a montumi nkɔ Facebook no, mowɔ Facebook ayi deɛ a montu mmirika na monkɔ na monkɔhwɛ live. na ɔda hɔ. Um, mehu sɛ krakye bi da uh, yadeɛ mpadua so, mpa no so na ɔda soɔ. Ɛna uh, nsuo sisi ne nsa soɔ, bonkum ne nifa no nyinaa, ɛna biribi nso hyɛ ne hwenem deɛ a na adɔktafoɔ ɛno nso so hyɛ ne hwenem ɛna ɔda hɔ na ɔda ayeyɛ na ne tiri mmom deɛ wakyea no de ahwɛ ne nsa nifa no hɔ, ɛhɔnom na ɔda na adeɛ kata ne ho. Na aberanteɛ no, eh, wayi ne ti no kama kama kama na wagya abɔdwesɛ no na abɔdwesɛ no wahyɛpu hyɛpu no de yɛtete ho ara firi ne so nkyɛn mu ara ɛbɛfa n'abɔdwe ase na yɛate n'ano nwi no bi no ɛhɔnom Biribi saa yie no bi na wayi a, saa bere yi deɛ ɔda hɔ nom a, wɔn deɛ wɔda hɔ hagyaa. Hagyaa. Ɔda hɔ. Okay.
Afei ababaawa a ɔno na ne kunu no esusu sɛ sɛbe ɔfa n'akyi, ɛno nti Wɔakɔwɔ ne sekan no. Awuraa no nso mfonini na ɛda so no. Afei wɔbɔɔ, Kyerɛkyerɛ no nso ma me. Mehunuu awuraa bi nso sɛ wɔda so, ɔno nso da hɔ nom saa, na ahoma korɔ no a ebi hyehyɛ ne kunu hwene mu no, wɔn nso so ebi hyɛ ne hwenem. Na wei deɛ n'ani no ate na wabae n'anom kakra, na ɛgyerɛ da ne sim, soro ne fam, ɛsa so wɔ hɔ nom, ɛna n'ani ma, ɛna ne tiri nwi no wɔabɔ no Deɛ ɛkyekyere sisi ha no a wɔde ayi bobɔ mu no bi no, ɛmfra wo ase bobɔ mu sɛnea yɛ a na wɔtaa yɛ ma nkwadaa no rekɔ sukuu pa ara no, saa style no bi, ɛno na mobɛhu no, ɛnna wɔabɔ no akɛseɛ akɛseɛ na wɔde saa adeɛ no bi abobɔ mu, ɛnna ɔda hɔnom a wate n'ani, ɛnna ɔda ayeyɛ saa, ɛnna ɔhwɛ m'anim na waba n'anom nti ne se no, ɛsoro ne fam no nyinaa, wohu no gyerɛ no, ɛne ne kɛtrɛma no nyinaa. Okay, enti ɔbaa kɔkɔɔ a ɔda so yi na ne kunu sɛ Ɔkɔ dwa wɔ bɛkwae biara a, sɛbe ɔkɔfa n'akyi. Ɛno nti wɔakɔwɔ no saa sekan yi a akɔfa saa nsɛm wei aba yi. Mo a mowɔ Facebook ne YouTube no deɛ, Nana Poku ne ne bɔ nkɔmmɔ. Enti video no retɔ so na afei Moatie Awuraa no, ɔno ankasa n'anodisɛm a ɔde too yɛn anim. Ɛdɛn ntie?
Me kunu ne tiriti me bag. Ɔne me kasa biara atrɛten me kum me use me kum akum me ho bɛba abɛhyɛ nkwadaa no anadwo ɛna mede kɔ police station.

Sɛ yɛbɛyi me nneɛma deɛ a, ɛnneɛ me ara mereyi me nneɛma. Ɛnna ɔstartee so ɔbobɔ ne nneɛma. Me nso, ntoma a na ne bom hu na makɔdware yɛ aba. Nti ɔpuee, ɔbuee gate no puee. Ɔsan baeɛ no, na ɔbɛgyinaa m'akyi sɛ, Wo so woregyaa me? Nti ɔkaa saa no ara, mehunuu ara sɛ ɔde sekan no, knife, awowɔ me yam. Na mese, Nti Kwame, woaku me? Na me yam adeɛ no bi agu. Wo yam adeɛ apue? Apue. na mebɔɔ danaa kɔɔ saa de wɔ me bi na me yeree no nti mebɔɔ danaa no a mepie na nipa baa hɔ no mbesusu me ho a yɛkura na ɔwo kunu no nso ɛyɛ dɛ na ɔno nso bɛda a menim hɔ ase me deɛ yɛdi me fo nti menim deɛ ɛsii wɔ hɔ mate sɛ yɛse ɔde wo sekan no wɔɔ yam no a wɔkuu no Kɔ ɔno nso reku ne ho bi. Wate biribi saa? Metee hwee na wɔn no deɛ ɛyɛ wɛɛse ɛwɔ n'anim sɛ wokum yɛ bi a wokum no wokum no ɔne me kasa bi a. Nurse wɔde kan aka sɛ wokum wɔn. Waka asɛm kɔ wɔ police station. Police station bɛn ha? Ɛkɔ ayi. Abɔdɔm. Ɛbi headquarters. Bɛkwae. Bɛkwae ayi sɛ waba. Sɛ waba. Nti wɔn wɔde kan aka sɛ wobɛkum no akum. Am ayi ama makɔ yɛ saa case ato bɛyɛ two months ni. Ɛmaa poli me kɔɔ ɛ saa wɔtoaa me police station bɛboroo me wɔ. Police station hɔ. Mepakyɛ ha. Na sɛ mate sɛ sɛ wo wo woyɛ wo ho nti na ɔyɛ sɛ obi kun no. Mepakyɛ obi kura nsii da ɛno nti me ɔbunu me nnua bunu me nnua nso nam sɛ menyɛ saa mfom so nti maka kyerɛ sɛ me ma ne nane nti sɛ mayɛ saa wɔ n'akyi a bosom no wɔnku me. Nti sɛ ɛnnɛ yi, sɛ wowu a, ɛyɛ hwan na ɛkum? Me kunu na ɛkum me. Nti ade asɛm bɛn na wɔka ɛde atwa to? Asɛm a mɛka atwa to hɔ sɛ, menyɛ bɔne. Me kunu no, memfoma no da, memfa no akyi da. Na n'adwene na ɛyɛ ne saa. Ma wo sɛn? Yɛawo mmiɛnsa. Mo waleɛ di sɛn? Yɛwaleɛ, me ne no tenaeɛ de akyɛ baa yɛawaleɛ a yɛwaleɛ de ɛ four years ni. Ne sɛ motwe mpena kyɛ? Yɛtwe mpena bɛyɛ twenty years. Na meyɛ sukuu taa na mahu JSS two. Me ne no nso tenaeɛ, me ne bɛrima, ɔno nko ara ne bɛrima a me ne no atena. Memfaa n'akyi nso da. Baa wɔ no ese yesi a me ma yɛ pirimɛni me di dwa ne dwa no so a me di ɛyɛ mɛma dwa di me dwa gold do kɔkɔ no so nti me ba sɛ price no me fere wɔ mo bisa wɔ mo nso e bisa me ebi ya price no ya te so nti wotɔ ato ne sei nti me ne mɛma no ɛfere me a wɔ se me mpana no wɔ mo even enu nti kora me gyae gold no ma sɛ kye na wofa kɔ ma me

Hmm.
ɛyɛ ɛyɛ wafe na ɔyɛ a wasum yɛ ɔdɛ dodo hmm. ei ɛdi ni o ok nti ababaawa rebecca Ɛɛ, sɛbesɛbe ɔno na ɛɛ, ne kunu ayɛ no saa adeɛ no. Ɛɛ, nkɔmmɔbɔ a Nana Poku yɛda ase paa Rebecca Pia nkɔmmɔ a ɔde ne kɔbɔɔyɛ ɛwɔ ne yadeɛ mpa so ɛwɔ bɛkwae. Ebi na yɛabɔ ama moatie bie no. Nsɛm no akɔ abusuani mu ara kwaa kwaa kwaa kwaa kwaa. Mɛku na maku me ho no ɛdɔɔso. Me mpo ɛkɔduu post station ɔtoaa ne kɔgyin gya mo no sɛ wɔde asɛm no akɔ post station. Ɛne sɛ ɔtete ne mmoa a. akɔ akɔba ne sɛ yie. Na awuraa no, Dabi, dabi, dabi, dabi, mɛtwe ɔno ara de no aba abɛsi ha, na mɛbusa no sɛ, ɛberɛ a kakra baa ne nsam, because ɔba a wotumi totɔ wo gold de kɔ kwan so deɛ, sɛbesɛbe kakra wɔ wo nsam, wosan noa mo tɔn, Galamsey town nso deɛ, aduane deɛ wɔtɔ kakra wɔ wo nsam na ebu a wowɔ ma wo kunu na ɛte sɛn? Hwɛ, nnipa sɛbesɛbe ɛka yɛn su ne yɛn ban ho. Sɛ kakra nya ba bedi yɛn nsam ba bɛhyɛ yɛn bɔtɔ mu a, ɛhɔ na yɛkyerɛ yɛn akrakyesɛm. Enti Awuraa no, Nyame yɛ adom a, dabi dabi dabi dabi mɛtwe no na mede no aba ha na mabɛbusa no saa asɛm no. Ok, enti asɛm no sɛdeɛ asie no, wobɛ mfonyini no afidie no so a, ɛda so yɛ a yɛredane dane ɔne barima no nyinaa da so, enti wonyaa bi hwɛeɛ a, wobɛnya bi ahwɛ wɔ hɔ. Monane dane no mma me na afei memma ɔbɔadeɛ kyeame sima no mmienu mmiɛnsa bi ɛwɔ saa case wei ho ɔbɔɔ. Hmm, akora hmm. eh, yɛda nyame ase na yɛnkyerɛ yɛ tiefoɔ na yɛma abusua a wɔn adehyeɛ afiri mu nyinaa nso so yɛakɔ ɛfiri sɛ ɛnyɛ mmerɛ ɛya paa ne saa nti no akora yɛnhwɛ Sɛ ɔbaa yi, sɛnea n'ano asɛm a ɔreka yi, sɛ wataataa na mɛku mɛku me ho mɛku mɛku me ho wayɛ pirimani ne saa nti mɛku mɛku me ho ɔbaa no nso sɛ ɛneɛ mɛgya o na akɔ mpanin anim sɛ deɛ aduru aduru ahene mu ahene mu no ɛna nnora na nka yɛda a ɛwɔ sɛ nka ɔhene fra asɛm no ɔhwɛ sɛ ɔbɛtumi asiesie sɛ ɔntumi nsiesie Ɛne sɛ nnora no ara na wakɔ na wakuku no. Na mmarima yɛntie. Sɛ bɛrima wo yere bɔ adwaman na sɛ wokye no na wopɛ w'adeɛ a ka w'ano tom na fa w'adeɛ. Ɛno saa yɛmmɔ so. Sɛ wopɛ w'adeɛ a ɛmmɔ so. Bere a wobebue w'ano a wobɛbɔ so sɛ eke mu no, amanfo a ɛwɔ nkyɛnkyɛn no rebɛhyɛ aseɛ, nnipa asom asi ne afa ne yere no o, nnipa asom asi ne afa ne yere no o. Enti sɛ wopɛ no deɛ a, mɛmmɔ so. Na mmom sɛ wompɛ no nso a, gyina so na fa gya no kwan, gyaa no na ɔnkɔ ne baabi. Ɛfiri sɛ adwaman nko ara na sɛ wogyae ɔba a, yɛmmu sɛ sum sika.

Ɔsɔre a ɔbɔ adwaman, ɔbɛtumi akɔfa yadeɛ abɛkyɛ wɔ, ɔbɛtumi akɔ nyem abɛhyɛ wɔ. Nyame adom, wei deɛ wo woannyae no no yɛ waka, yɛ aka sɛ sum no. Ɔno ara se aane, mekɔ. Ɔbaa pɛ wɔ mpo na adɛn, na ɔse wɔmpɛ wɔ. Wafra wo yere na wagye so sɛ yaadwo ɛna ɛda asɛe, na ɔse ka na mete. Saa kasa no. Ah? Wafrɛ wo yere na wagye so yɛ yaadwo mpo. Mpo na ɛda asɛe. Na wɔse ka na mɛte. Akɔsoɛ e, ɔse ka na mɛte. Wɔgye so yɛ adwo mpo na ɛsɛe. Ɔbaa yi wɔ wɔse ɔmpɛ wo. Woa wo so susu sɛ ɔmpɛ wo nti wɔbɔ adwaman. Ɔse wɔkɔ a, gyae no ma no nkɔ a, wei ekum. Enti sɛ onipa yi firi wo so akɔ a, ma no nkɔ ɛ. Afei, sɛ ɛkɔduru ahemfie, na sɛ wokɔduru ahemfie a wokɔka w'asɛm, ɔno nso kɔka n'asɛm. Sɛ yɛ nokorɛ sɛ wɔabɔ adwaman a, yɛbɛgye sika anaasɛ nnwan de ama wo, yɛbɛgye ayefrɛ de ama wo. Wo haw ne sɛn? Na ɛ-ɔ, mmarima, yɛmfa yɛn ano kwa nkeka na ɛbɛyɛ sɛ obi rewe me yere, obi reyi me yere o. Woyɛ saa koraa a, wontumi nkye no. Mm. Ka w'ano to mu ara. Dako, dako, dako, dako, dako, dako. Wobɛkye no. Ɛtoɔ Na woanya hete. adanseɛ turodoo agyina so, na ade akɔbɔ abusuafoɔ. Ɛnyɛ kum. Na wakɔwɔ ne sekan. So owu gya wo a wobɛda mu? Mo mmienu nso muwu a, nkwadaa no ɛ? Woadwen nkwadaa no a mogya, mo mmienu mogya wɔn hɔ akɔ yi? Ɛsɛ okum ɔbaa yi a nkwadaa mmiɛnsa na nso wakum ho. Mote aseɛ mpo na ɛda asɛe na mobɛwuwuo. Mm-hmm. Enti saa adwene na ɛwɔ mmarima bi tirim sɛ me yere bɔ adwaman mɛku no, me yere yɛ sei mɛku no no. Wompɛ no a gyaa no, wopɛ no nso aka wano tom na tena ho saa. Nkɔyɛ nea ɛsom asi akɔ akɔyɛ bi a saa berɛ yi eh, sɛ wɔn deɛ sɛ wɔwuo na ɛmpɛ no o, sɛ wɔwuo traffic na akye no o, sɛ wɔba nso ne tae adwo kwan mu o, sɛ ne plane nso aba abɛ lande, hmm. force landing o. Yɛ adadaada akoa wei a, wɔno awɔ ne ho sekan, wasan anom aduro sɛ wɔpɛ no fast na wɔda so te aseɛ. Menim deɛ wɔwuo twɛn. Anaa wɔwuo ne kɔɔ no wɔwuo amfa. Ebia.
ebia ɛm sɛ owu amfa ne kɔɔ no mm. ɛkɔyɛ miss call mm-hmm. mm, ba ebia ɔbɛfa mm. ɛnka owuo fa nkɛyɛ eh, wakɔ eh, eh, bɛrima no nso wɔnyɛ bɛrima fo saa o sɛde ɔda hɔ no ti mu sɛ ɔyɛ nice guy yɛ asɛ nkee sɛ ɔpɛ ɔbaa foforɔ a ɔbɛnya bie menim menim neɛ ntiri a ama no aba saa ɛm sɛ ɔno ane kɔn do wuo sɛ ɛnka ɔbɛkɔ nti wei nka bɛtumi anka ɔmu ntutu ayi no mfiri ne hwenem na nka deɛ ɔmo yɛ bia ɔmo nyae na nka ɔna hɔ a na nka ɛyi wɔnkɔ Ah, wogya ne kwan prɛko adeɛ asɛm na ɔba adeɛ woka yi asɛm bɛn na woka yi adeɛ yi ɔda ayaresabea mm-hmm. yɛde adeɛ no asisi ne so sɛ bɛyɛ a ɛbɛtumi ayɛ ama no anya nkwa na yɛtutu afiri ne so saa adeɛ sɛ ɔno ase tio ɔno ase ɔpɛ sɛ wɔwuo ne wɔwu ntɛm mm. ɛnyɛ sɛ wɔ delay o wei ɛhu onim sɛ ɔbaa ne nso awu nti na maa ne kɔnom yi oh, na ɛne sɛ neɛ na noa no no sɛ ɔno nso ɔno nso anom. sɛ sɛsi ɔno nso pɛ wɔwu. gɛɛ na anwu ɔte ase nti nti ɔno nso nya. Great.
The new GoDaddy Aero has AI marketing tools to help small businesses. Ɛne sɛ wɔba ama awura wei asan bɛwaa no na sɛ wɔanwaa no nso adeɛ na ɛbɛsan asie ɛnti wɔkɔ kora wɔne ɛhu ade bi anya ɔtan timi dɛ nka bɛtumi anka ɔmu ntutu ayi no mfiri ne hwenem na ne botaeɛ sɛ ɔde kɔ no Nka wo nkɔ owuo nso sɛ wonyaa ne kɔɔ no a fa ne kɔɔ no na wɔbrɛ. Okay mate ayi akoa bi asɛm wɔ ɔka ɔse a nana krɔbea wɔn a wɔn kɔ pie so kɔ faa gɛɛ de kɔ ayaresabea na nka ɛsɛ wɔn yɛ ne fena so star mpakyɛ fena aa ee fena so deɛ no ɛno nso sesei wɔ ho asɛ saa deɛ no etwam ba sesei ɛsɛ ka ne ho saa deɛ wei awareɛ mu kum no. Ɛsɔree paa mmerɛ bi na ɛkɔ kɔtɔɔ dwoo, but seesei no ɛsɛn ka ne ho. Ɛno nso akwadaa fifteen sɛ seventeen years na ne papa wu. Ɛna esu ne ban a na papa no redan no adie nti, akwadaa no hu sɛ hmm, nsɛm a me papa rekeka yi, manhwɛ yie a ɔnya me maame a ɔbɛku no. Ɛna ɔde kɔtoo school headmaster anim. Sukuu a ɔkɔ no headmaster. Headmaster afrɛ papa yi, wɔatena ase akasa. Wahu, wokɔ court a, wɔfrɛ adeɛ bi your demeanour. Sɛdeɛ wobɛyɛ wo ho akasa no, judge koraa tumi hu sɛ, oh, adeɛ no a woyɛeɛ no, woanu wo ho. Anaasɛ ahomasoɔ wɔ wo mu, enti wonnuu wo ho. Enti, sɛdeɛ papa no yɛeɛ no, na headmaster hu sɛ, oh, sɛdeɛ ayɛ yi deɛ, asomdwoeɛ aba, asomdwoeɛ aba. Ɛna ɔgyaeɛ. Sɛɛ na asɛ adwemmɔne wɔ akoa no tirim. Montie o! Maame no ne ne mma no ada Kwabenane akɔfa mpaturo de akɔtwa akuraase, eh, kuro ketewa mu dan no, wɔde atwa ho ahyia apa mankyese wom, wɔde atom. Na maame no ada wɔ nam na ɔhuu sɛ, mm, mehye. na ɔsɔreeɛ bɔɔ pitiri sɔreeɛ pɛ na ne ma nketewa no ɔbaatan no ɔwura gya no mu na ɔyi akwadaa no ɔde no akɔto abɔnten na ɔwura gya no mu na ɔyi akwadaa no ɔde no akɔto abɔnten sɛ wɔyi a wɔyi na panyini seventeen years ɔbaa ɔno deɛ na agya no atrape no ahyɛ wankɔna nti ɔno deɛ na ɔyɛ ne ho hwee nyɛ yie maame no pieeɛ no wɔde vem ba ɛna twaa ne hweeɛ Saa berɛ na adɔfoɔ aba mu. Yɛkɔhwɛɛ yɛ akwadaa 17 years. Ɔbaa no a ɔno sɛnseeɛ tiee ne papa nkɔmmɔdie huu sɛ ne papa nya ne maame a ɔbɛku no no, ɔno mmom ahye. Ɔno mmom ahye ɛna anadwo no papa yi yɛɛ n'adwene sɛ ɔredwane afiri Fenaso hɔ. Ɛno nso yɛ nsuo, nsuo so, fena no, ɛyɛ nsuo, ayɛ sɛ wurowuro, wurowuro so, ana tanɔ, tanɔ so, ɛhɛn, baabi a so so taa ka ho no yɛ a ɛgyina deɛ ɛgyina, te sɛ ɔfe so, ɔfe so, ɔho, saa na ɛteɛ. Enti, Papa no sɛ ɔno deɛ wadi awu no o, amanfoɔ bɔɔ no aluta wɔ hɔ no na ɔreka sɛ nka wadwane dadaada na ɔyɛ n'adwene sɛ wɔretwa, wobɛtwa nsuo fena no nso ansa na wadwane na nsuo no ayiri hyeretekyretekyretekyretekyre, wayɛ ne ho hwee nyɛ yie. Enti nsuo no a ayiri no nti na ama no agyina hɔ ara ma adeɛ akye n'anim na wɔn sɛ ɛneɛ sɛ adeɛ akye wo deɛ a, asuo yɛ daasie buru owura deɛ ɛbɛyi wɔw. Wɔn nso yɛɛ ne style wɔ hɔ. Wɔn yɛɛ ne style wɔ hɔ ara sɛ ɔno nso wanya owuo kɔ. Na posifoɔ baayɛ a wɔn ba bɛfa. Nti sɛ obi ka sɛ fena so style a, sɛ saa asɛm no hmm ɛni o. Eh, flex kyei mahu sɛ grandpa makomu aba na ɔsena na korɔbea nti saa adeɛ wei ebetumi ayɛ ɔdɔ. Wo ne ɔbaa bɛtena mfie aduonu ne akyire wɔ awadeɛ mu. na sɛbesɛbe wobɛyɛ no sei. Enti nkwadaa no, hwan na ɛbɛhwɛ wɔn sɛ wɔnom da so yɛ yɔngo a? Ɛɛ, deɛn na ɛkɔ so yi? Agya koraa me, Nana, berɛ mu mmienu.
Ɛ, Nana, meda ase. Ma yɛn kye atiefoɔ nyinaa. Yɛn kye amampɔnfoɔ nso. Asante mampɔn. Yes, yes, yes, yɛn kye wɔn. Ɛɛ, ma menkyea ɛɛ.

a wona ɛhɔ medeɛ menim sɛ maame no menyɛ sure sɛ ɛne yere o wodeɛ ka ne sɛ ne maame no a ɔsɛ me wɔ hɔ no enti karikoma sport yɛ wɔ asantema mpɔn ɛna awia yi karikoma a very good afternoon to you nana bɛma wei in the mm. first place ɛsɛ wɔn de handcuff ɛho eh, handcuff no ɔda hospital bed yes na nipa ewu awie ɔsan handcuff no yɛn ɛ kɔdibu a wudi wudi bɔnne na sɛ wuwu a na sɛ ɛgyeli wo a wokɔ a wosɛma no wɔmena no yɛ ahankɔfo no yɛde funu ne hyɛ amena mu no yɛ ahankɔfo no yɛkɔ sie wo no nana wow kɔdivu ayɛ o sɛ wo wodi bɔne na yɛgyeli wo na woantuma ntwa yɛ sentence na wie na wowu a ɛkɔsie wo a yɛ ahankɔfo amena no yes wow ɛkyerɛ sɛ akɔ wɔ ɛwudi ni bɛrima wei nana ɔmpɛ berɛ hmm. ɔbaa no na ɛhwɛ no ti ɔbɔ ne statement no o sɛ wotie kɔ ɔse nana mo sesɛ yɛwie ne sɛ ɔse wɔbɛgyaa me a yɛbɛma ma bɛyiyi ne nneɔma da bi sɛ ɔbaa no so na ɔte wɔhu sɛ ɔnyɛ adwuma nti sɛ ɔbaa no kɔ abɔnten no sɛ ɔyɛ adwuma a n'adwene bu ne fo sɛ ɔbaa yi hwɛ me deɛ manhwɛ yi a obi bɛyɛ ɔtiri no afiri me nsam ɛno no no because sɛ ɔbaa wo ha wo yere yɛ aduane na sɛ wo so woyɛ adwuma a anɔpa no wowɔ taa na wode kɔtete mu wɔsɔre anɔpɔtu tu dwa nsuo mu kɔ adwuma ɔbaa yɛ ɔno no toto gold mu o ɛde gold no ama sɛ gye ɔbaa no toto ɔwɔ amɔka o wokɔ ɔkwan so mmienu baeɛ wabɔ ka na wɔse berɛ a adeɛ no ɔhwɛ yɛ aboma sika no ahe sika no bɛhe deɛ gya na meame nkɔyɛ maa deɛ wɔde wo din po na asan ɛde ato so o company name ne yɛ woa kasakasa wo din wo a wotwe no nkunu no ɛyɛ wo din ɛna ɛda kɔmpɛ no ne ɛnwu so nti ɔbaa animonyamfoɔ wɔhyɛ wo ne kunu animonyam sɛ wo bɛrima no wɔnyɛ adwuma wopa yɛmfa yɛma yɛ nkɔfɔnkɔ wɔnyɛ adwuma ɔdidi no nti no na bɛrima a wɔtete faafae fɔ wɔda wei mese ɛwɔ sɛ ɔma ɔmo hankɔfo no wɔ bɛd no so kɔyɛ yɛ ne nani te sɛ wuo no owura no yɛbɛkyene wɔn sɛ n'ani te sɛ siae na sɛ odwane a ɛbɛkye no ɛ. ɔde ne pirakuro no bɛsɔ deɛ adwane. adwane wode akɔ ma n'ani nte hwɛ nti yɛma policefoɔ no hankɔfo no na bɛrima wo yere kɔ police station akɔ lɔgye complain a wadi n'akyɛ sɛ akɔpono adɛn wɔdɔ fun bɛn no no onim mm. sɛ sɛ ɔbaa no firi ne sɛ ɔnyɛ ɔbaa ma ne tete ne nyima ne ne biem saa bi na ka fan boy sɛ ɔda ɔbaa sɛ ɔgya ɔha no sɛn fan boy yɛ ɔda hɔ yi ɔbaa sɛ ɔgya ɔha ɔpaa ne sɛn hyɛ bɛwɔ yɛ hyɛ taba nnɔmu nyina mu ne gɛs
wawo o. yɛ ni jɛ ntia. adɛ na sataba de wa ayɛ dɛ. masa wobɛnya asɛm na kɔɔto apɔ wo mobɛkɔ beauty competition mepamkyɛ shatabande versus agya kwame
woyɛ fam man woda hɔ sɛ woyɛ adwuma a nana adwuma na de maa no bɛbrɛ wo na na yɛyɛ yɛkyɛ no five is to one koraa na sɛ wɔkɔ tena ɔbaa wɔ mu a nyɛ ɔbaa na ɛhwɛ wɔ a ɛde nti ɔbaa no sɛ ɔgya ɔkɔ kun ɔbaa sɔrɔ na ɔbɔ sɛ metete me mu sɛ ma me ntete ma wo wɔn sɛ sɛ gyina o ɔtete mu no wie ya ɔde sɛ ɛkɔ wɔ ne yam bɛma ɔpɛ brɛ nka wo sɛ na ɔbɛyɛ ɔde gye ɔbaa no kɔ mɛ abusuafoɔ no sɛ ɔwu kura a ɛmo nkyene saman no. ok na saman deɛ ɛbɛyɛ daa akyi no. kodivoire star no bi.
okay uh, mate agya kwame ɔno nso ɛdeɛ no no kɔbena kɛse uh, wowɔ facebook ne so ɔsɛ nana korɔ bia this is too cold ah ɛdeɛ koraa nie nana yaa april ɛna ɔsɛ akora uh, i wish every person obi a wɔnam abusive marriage anaa relationship mu sɛ obɛdi nkanyɛ tu anamɔwa ansa ne ɛku no Hwɛ bɛɛma, sɛ wo ne ɔbaa te na ɔbaa ne nsɛm yɛ sene wo a, sɛbesɛbe sɛ oopɛ adeɛ afiri ɔbaa hɔ a, yɛde akorɔkorɔ, hwɛ, yɛde akorɔkorɔ. I'm telling you, na nka ɔbaa bi bɛtumi abie n'ano aka sɛ, me deɛ me kunu ɔbo me koraa na owie no ɔkorɔkorɔ me a, ɛne awadeɛ sɔ. ah wo deɛ woatie o does it make sense to you ɛtɔ adwene mu sɛ ɔbaa no bɛka sɛ wabɔ me awie no ɔkorɔkorɔ me a na yɛ dɔ asɔ nti ɔbaa ɛpa akorɔkorɔ sɛ ɔpa adeɛ firi ɔbaa nkyɛn na wokorɔkorɔ no ma ne hunu sɛ ɔyɛ ɔhema a ɔno nso bɛma wadi adeɛ Ade korɔ no a worepɛ no, ɔde bɛma wo. Ɛmfa ho ne kwane a ɛsɛ sɛ ɔfa soɔ, sɛ mpo ne dwa sika no, ɛsɛ sɛ ɔbɔ mu tokuro, ɛsɛ sɛ ɔbɔ ka, ɛnam akorɔkorɔ a wode akorɔkorɔ no nti. Montie! Ɔbaa a ɔne ne kunu anya asɛm, baabi a na asɛm no aduru no, na deɛ awadegyaeɛ, awadeɛ no akɔgu boɔ so, ɛregu o, ɛna mpanini baa mu, yɛsii nkonnwa, barima no de dwaatoa ba, montie o, na ɔbaa yi sɛ, Ɛnyɛ hwee, deɛ me kunu ayɛ no, ɛyɛ me ara me kunu. Mpanyini sɛ, Ɛnneɛ ɛsɛ sɛ yɛgye mpata ma wo. Ntɛntɛm no ara na ɔbaa no yɛgyɛgyɛgyɛ ɔse, 10 million. Wɔn se, Barima, kɔfa bra. Na barima yi akɔfa 10 million. Montie o! Na ɔde ama ɔbaa no sɛ yɛ mpata. Ɔbaa no agye. Yɛnkɔ yɛnkɔ yɛnkɔ. Bɛɛma no play ne cars yie, bɛɛma no di ne ɔne ne yere ne nkɔmɔ no kama kama kama, ɔnom di wɔn ho nkɔmɔ kama kama kama, afei dako bɛɛma yi de ne nsa asum n'ano ɛna ɔte hɔ dinn ɛna ɔbaa no te fufuo ase reka na ɔbisa me wura na adɛn hwɛ o ɛndɛ yi me wura no asesa wɔ awadeɛ mu sɛ nka ɔbaa bie n'ano frɛ ne kunu ne wura a da biara nka ɛbɛ ringe bell de akyerɛ n'adwen sɛ bɛɛma no ɛne ne ti me wura tetefoɔ no saa na ne yɛ ka no o me wura me me maame amrɛ ntaa wɔfrɛ ne kunu nkɔmmɔ wɔfrɛ no me wura mo ntie o me wura na ɔno nso agye ne so ma wura ada na kwabrane wote hɔ a wode nsa sum ano ɔse Waa w'ani tua n'ano sɛ sika a mpanyimfoɔ yɛeɛ maa me de pataa wei. Ɛyɛ Dɔkta Amankwaa sika bi a ɔde maa me sɛ memfa nto hɔ. Ɛna ɛbaa saa no, meyiiɛ a mede maa wo. Seesei Dɔkta Amankwaa nso hia ne sika no. Ɛno na ato me adwendwen yi. Ɔse, ah! Hwɛ o, ah! Wei nti na ɔredwendwen. Ɛ, sɛ ɔwɔ m'ani mu. Ɔsɔre wura adan mu hɔ no akɔyi ten million de abrɛ ne kunu. Me werɛ agye na fa kote. Korɔkorɔ ɔbaa no. Sɛ bi wɔ ne nsam a, kwabrane wo na wodi soɔ. Ah, yɛmfa dwembɔ ne nhyɛ yɛ tirim. Hwɛ, the moment a da biara woka wayɛ o, wote sɛ yo, ɛmebete wei, sɛ woyɛ me yere, woyɛ me mpena, woyɛ me girlfriend, Na da biara wo si me tiri so, Nana Korɔ bia wayɛ o, wayɛ o, wayɛ o. Ɛ kyerɛ sɛ aba abɛtɔ m'adwene ne me tiri mu sɛ me nea ɛyɛ mpo wo se mayɛ ɛneɛ mɛyɛ. Enti wo yɛ wo yere saa no, ɔnyɛ ɛyɛ mpo na wo se wayɛ yi ɛneɛ ɔbɛyɛ. Kwabena ne sɛ wo korɔkorɔ ɔba a, sɛ wɔɔkɔdi bɔne wɔ w'akyi a wɔsuro, ne yam hyehye no, meekɔ akɔyɛ yi. yɛnkuno te sɛ deɛ akoa wei akɔ akɔyɛ yi asɛm asi nti yɛnhwɛ yɛn ho yie ɛɛ kunadu batilomio ɔsena na yɛakorɔ bi asante ɛnɛ mehwɛ